kia hei, hei tō ai anō i aku mihi ki ngā kaiwhakarite o tā tātai kaupapa, ngā māna o te iwi kare a Tānea, koutou ko tō ohu kaimahi, koinei kei te mihi ake. Ko taku ingoa ko Jeremy Tātere McLeod, ka nui waku iwi, engari me kī i tēnei rā, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ka mutu koe rā te utu, koe rā te iwi e utu nei i aku nama. Nā reira, ka tino oti me mātou whakahua i tērā iwi, ā. Katahi ka whakahua i wetahi atu. Na reira, mihi ana ki te kaupapa, kia ora tatou katoa.
Kia ora ano tatou, kua roko ke, kua mamae ke o koutou tarika i te nui o nga pahupahu a hana i te i te ata nei, na reira kua ora ki te mauka, ko taki timu, ko waka, ko kai tahu whanui te iwi, i ahu mai i te pito whako te toka o te motu.

ā, i muri tēnei o Paul Hauraki, o Ngāti Pūkenga ki te iwi, e noho atu ana ki te aoao o Manaā, ā, e mihi atu nei ki a tātou katoa i tēnei wā e taunakihia ana ngā pōro a Tātari rāua ko Hana ki a tātou i tēnei wā, ā, otīā ki a kōrua, ki a ko Pāpā, Tīmoti Wharehuia. Tēnā pōro i tā kōrua, otīā koutou whakari, kitenga atu i te rautaki. tētahi rautaki whakaora reo ā runga iwi, runga iwi o te motu nei pēnei i a mātou o Hauraki nei rangahau ki a koutou. Ā, kia ora tātou, e mihi ana. Ā tātou e whakamahana mai nei i tō tātou whare i tāwharau nei i a tātou i tēnei rā, i te roanga anō hoki o tēnei kaupapa. Ā, nō Raukawa taku māmā, nō Ngāpuhi. Tau Pāpā, ko Tiare Tepona tōku ingoa, kua waru tau au e mahi ana i ēnei tūmomo mahi, hei whakatinana i ngā wawata o tō mātou iwi o Raikawa ki te kaokao roa pātetere, ki Wharepūhunga, ki Maunga Tautari, ki te whai o Raikawa. Ko mātou tērā kei te puku o te ika e hāpai ana i te reo reo. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Nā tēnā tātou, kei te whare, kei te papa, tēnā kōrua, kei te mana whenua, tēnā koutou. Tautoko i ngā mihi katoa kua mihia. Te taha o tōku māmā, Ngāti Raukawa o te iwi, te whānau o Ruataupare, o roto mai o Tokomaru. Te taha o tōku pāpā, Ngāti Pūkenga o te iwi, Ngāti Maru, o roto mai o Hauraki. Nā tēnei au kei te tū i runga i ngā tuahiwi o Hauraki i tēnei wā, te pāpāho i te reo o Hauraki. Ā, ki ngā tōpito o te motu. Ā, ko reira, ā, ko te mahara nui me kāore tōku ingoa. Ā, tēnā tātou rānei.
Ā, me tīmata, pēnei pea tātou āhua whānui nei, te titiro tuatahi, ā, hei pātai, ā, he pēwhea te ora o te reo i roto i tēnā rohe, i tēnā rohe o koutou? Meinga, kua āhua tino whānui rawa tērā, engari, tērā pea he tīmatanga pai kia mōhio mai te hunga.

Ki te mema o Te Wairoa pea, ko te rohe o Te Wairoa me Nūhaka, kei reira pea te nui o te kaumātua i pakeke mai ki roto i te reo. Hei mema tātou ka kōrero mō ngā native speakers atu i Te Wairoa ki roto i wētahi atu takiwā, kore, kore ana. Ka rongo i mēnā kua whakautu ai tō pātai, kua kawe rānei ki wāhi kē. Engari e kore tae ai te kī atu kai te ora, kai te mate rānei te reo Māori ki roto o Kahungunu. Kai reira ngā, ngā kāinga e kaha ana, kai reira ngā kāinga e ngoikore ana, wētahi wāhi e korekore ana, wētahi wāhi e, e ora roa atu ana. Tēnā koa tāu ingoa. Oh, tēnā mō mātou, mō mātou ake o Hauraki. E, e hoa, e tā, matemate haere ana te reo i reira. e tuamatangi ana, e manawa kiore ana, ā, kāre pea e rerekē atu i ētahi atu iwi hoi anō e pērā atu ana, hā, tukuna i kōrero pērā atu ai i te mea ki te titiro atu ki ngā marae, kāre, kāre i te, nā, pai i te ora, ā, pērā i te mea, ā, i te hiahia o te iwi. Ā, ki te titiro hoki atu ki ngā, ki ngā kura i roto tonu i te rohe o Hauraki, E rua anake ngā kura Māori e whaiwhai atu ana i te reo, e whakapono atu ana ki te reo me ngā tikanga. E rua anake, ko ngā ripa tauārai o Hauraki, ka tautohe mai pea ētehi o Mātaatua waka i tēnei hoi anō mai i Matakana ki Matakana, tērā rawa te nui o te ripa tauārai. E rua anake ngā kura Māori. Nā reira, he tohu nui tērā ki a mātou o Hauraki, oi, kei te tino mate. I roto i ngā kura auraki atu i te, te, te nuinga o ngā kura auraki atu i te wari tekau paihēneti o ngā tamariki kei roto i aua kura he, he tamariki Māori. Nā reira, e, e mānaka, naka rawa ana mātou, Ā, āke nei pea ka kī mai a Tīmoti kei te tango peta noa iho mātou, engari, ā, kei te kaha mānakanaka mātou, ā, mō te oranga o te reo i roto i ngā kāinga puta noa i Haurangi whānui. Nā reira, koe rā tōku nei i kī atu ai tērā, ki te haere atu mātou ki ō mātou nei marae, he, he pū o te kita atu, he kaikōrō, he kaikaranga, ā, i reira. Nā reira, koira te tino tohu, koira te tino tohu, te tino

I te wā i noho ai mātou ki te wānanga, he aha tēnei mea, te whakarau ora, te whakaora rānei i te reo o Raukawa ki tō mātou ngohe. Ā, ka puta ake tētahi whakaaro mō te tangata. Ki te whakaora tātou i te tangata, ka tū te tangata, ā, karekau pea he āwhinatanga i tua atu. Ā, ka ora pai ia, ā, ka haere ia ki te mahi i āna mahi, ā, ka ora ia i ngā wāhi katoa e haere atu ana ia. Nā, ki te pērā anō hoki ō tātou whakaaro ki te reo, ā, kātahi ka kite atu, ā, kua tino matemate haere nei te reo, ahakoa haere tātou ki whea, ki te mea he paku noa iho ngā wāhanga e kitea ana e ora pai ana tō tātou reo, e pērā anō hoki tō mātou rohe. Nā, ko ā mātou mahi i ngā tau e waru kua pahure ake nei, kei te paku kite atu i tētahi oranga o reira. Nā, ko te hunga kaumātua e ngaro nei i a mātou, ko rātou kē ngā. Ngā tino puna mātauranga, kei a rātou anō, i a rātou anō hoki, kei hohonutanga ngā kōrero taketake o tō mātou rohe. Whakapae ana au, hei ngā tau tekau, kua ngaro katoa ērā. E kore e taea, ā, ko te aha? Me whakatō anō i tērā atu motu āhuaranga ki a mātou, ahakoa te tino hiahia, ahakoa te. Te whakaahua, te, te hopu kōrero rānei. Ko reira, ko tā mātou rautaki, e aro atu ana ki ngā whakatupuranga e toru. Nō reira, ko tā mātou i tēnei whakatupuranga nei, ā, he whakahoki te aroha ki te reo tuatahi, he whakangungu anō hoki i tētehi ope, tētehi wāhanga, ā, noa nei. ā, ka pīkau i te reo e whakatipuranga ana, ā, kei raro tonu i a mātou, ka waiho ake mā rātou kē tētahi oranga pai ake. Nō reira, kei ō mātou Kura Kaupapa Wharekura Kōhanga Reo tērā whakatipuranga e tupu haere ana, mō tō mātou. Ā reanga ki te kite atu i ētahi e ū ana, e haere atu ana ki ngā kaupapa, ki ngā kaumātua nei, ā, e haere atu ana ki ngā kura reo, engari ko te oranga pea kei, kei te whakatupuranga e whai ake ana i a mātou. Ko tētahi oranga e tika ana kia kī atu he oranga kei reira, engari ko tā mātou, ā, kei te āwhina i te hunga kaumātua e pīkau ana i ngā mahi i te pae, engari kua tino korekore te āhuatanga tika ki reira, engari ko mātou tonu māua ko Lui e hāpai ana i a rātou. I runga i tērā āhuatanga, kua puta mai i a koutou tēnei āhuatanga e hiahia nei te ora, te reo, te kāinga, i runga i ngā paepae o ngā marae, ki whea atu rānei, he aha te, he aha te whāinga te wāhi matua e aro nei koutou i tēnei wā o e hiahia ana te, te, te rata atu, te, me ora te reo i runga i te pae, mā reira ka ora te reo, me ora ki ngā kāinga aha rānei, he aha te wāhi e, e aro ana, e kotahi atu ana? I ēnei rā, i a koutou e whakaaro, i roto i ngā rautaki whakaora reo, he aha te tino wāhi e hiahia ana te kite i te ora i te reo? Oh, mōku ake, nau nei, te wāhi tika, oh, ko ngā wāhi katoa, ngā wāhi katoa. Engari, he tīmata ka tika mai roto mai o ngā kāinga. Kia whērā rawa, me mātua whakapono ngā mātua, he hua ka puta. mā roto mai i te reo Māori, mā roto mai i te whakaako i ngā tamariki i roto i te reo Māori. Engari ka noho a Te Maharanui ki konei, ā, ka whakaaro atu. Ana, me pēhea rā e whakawai ngā mātua kia pērā rawa te whakaaro atu i te aroha nui ki te reo? Ā, ko tāku, e kore pea e taea, engari, te huarahi e taea ai, ā, ko te pūtea. Ahakoa e āhua Pākehā taua whakaaro, arā, mā te pūtea ka. Engari i te otinga iho, ko nā mātua o ēnei rā, ā, kei te tiro ki raurangi, ana, kei te kite atu, ā, kua kore he wāhi o te reo Māori i roto i ngā wāhi mahi puta noa i Aotearoa, ngā whare kōti, pirihimana, ahakoa, ā, nei tētahi tauira. Ka tū te tangata i roto i te kōti, ka taea e ia te tuku i wana kōrero ma te reo Māori. Engari, ko te whakautu ka hoki mai ki a ia he reo Pākehā ia wā, ahakoa mārama ia ki nā kōrero ahakoa kāore rānei. Na, ko te hononga o tērā ki nā whānau Māori, e hia kē nā whānau Māori ka haere atu ki te whare kōti, ka pōhiri atu i ngā uri a wai ake, ka haere ki nā hararei. Na, ki reira, ka kite atu ēnei mātua, ā, kei te noho. Kei te noho taina te reo Māori i roto i ngā kōti, ā, ka puta atu ki ngā whare wānanga, ā, kei te pērā hoki. Ka tuku āu mahi mā te reo Māori, ā, ka taea, engari, me peke pēnei te teitei, me noho koe ki te pouaka e tika ai, i whakaritea e Pākehā. Nō reira, ko tāku. Ko te ia, koinei ngā mea ka titī ki te ngākau, ā, ko te hia kore ki te reo Māori. Koinei te pūtaketanga o nā whakaaro ahmaumau a te reo Māori. Ā, ko au tētahi, haere au ki te Whare Wānanga o Waikato, ka taea āku mahi ka tuku i roto i te, mā roto i te reo Māori. Engari, ā, kei te kite au, ā, teina tonu te reo Māori ki te reo Pākehā. Nō reira, ka, me aha te reo, me aha ngā mātua? Ā, mēnā ka whānau mai māna nā te mahara iti, ā, ka noho a te mahara nui, ka whakaaro, Umm, kene pea mā te reo, mā te reo Pākehā kē rātou e ora ai. Nō reira, ki au nei, kei ngā ringaringa o te Kāwana, ā, mā rātou e whakarite i tētahi ture, ā, mēnā rā ka reo rua te tamaiti e puta ana i te kura, ā, ka riro i a ia ngā mahi. Te katoa o nā mahi ā-rori nei, ā-hanga whare, ahakoa te aha, engari mā reira pea ka kite nā mātua āhioranga e roto i te reo Māori. Nō reira, ka mātua huri te whakaako, anei, anei te taonga, ā, mā te reo ka ora koe, i te mea ka whai mahi koe, tēnā i ngā tamariki ka kōrero Pākehā noa iho, ā, e whakaaro noa iho.
Ko te reo ōkawa me te reo ōpaki, e kī nei koe, ā, me whakapau te kaha kīhea ki te whakaora i te reo. Ki tāku titiro, kei te whai noa iho te reo ōkawa, nā te mea ko ērā te reo māmā ki te ako, ka taea e te ngeru.

ā, e whakapaua ana e Ngāti Kahungunu tōna kaha ki hea, kei te whakapaua e mātou te kaha ki te, ā, ki te reo ōpaki, te reo o roto i te kāinga, ngā kīwaha, ā, ngā hātu rānei. Āe, ehara i te mea ki ahau kāre te reo ōkawa rongo i ngā marae i te mate, ā, engari, ā, mēnā rā me, ā, ki te pātai mai koe ki au me whakapau te kaha ki hea, ki au ko te reo ōpaki. Heoi ana, waka whakaaro nō iho wēnei, hei whakahētanga mā koe, me ngā ngeru kōrero o Ngāti Kahungunu. He ngeru kei a koutou, he naki ki a mātou. E tau. He poti anō te poti. He keru. He keru. Ka pai. E tautoko ana ahau i ka whakaaro puta mō te kāinga. Ā, ehara i te mea he mea hou tēnei mōhiotaka, he mea whānui tonu. A Joshua Fishman hoki tērā, kākano i whakatō i kā tau e hia kē nei ko Reid. Nā reira, āe, kei te mārama tātou, mehemea kei te hiahia tātou ki tētahi reo e kōrerohia ana e te marea, ā, me kōrero te kāinga, me ako i te kāinga. Ā, ko te reo o te karaehe ka noho hei reo mō te karaehe. Ko te reo o te kāinga ka noho hei reo whakawhitiwhiti mai, ka whakatipuraka hei reo tuku mai tētahi reaka ki tētahi reaka. Nā reira, ka, ka takata whenua, mehemea ka pērā, ka kōrero i te reo i te kāinga, ka whakatakata whenuatia tērā, tērā reo i roto i te takata. Mā reira te reo e ora ai. Atu i tērā, e tautoko ana ahau i kā kōrero i puta i a Tātere, ā, i te mea ko te, he, he nui hoki ka wero ki a tātou ki te aro atu ki te reo ōpaki. Hoi anō, tērā pea ko tētahi taha ōna ko te reo auaha. Ā, kia kauraka e pōhēhē tātou, ā, ko, i pau, i mahiti, kupu Kai Tahu mō Pau, i mahiti i te katoa o te auahataka i ō tātou tīpuna. ā, arā, ko ka whakatauki katoa o te ao, kua waihakatia kēhia, ka korohia kēhia, a ka mutu, ka, ko tā tātou noa iho te ako i ka whakatauki i whakatakotohia kēhia e rātou mā. Ki te pērā, ka mate tō tātou reo, ā, nā reira mā te, mā te taha auaha, e hākai ana ki te kīwaha, e hākai ana ki te whakatauki, ekari mā tātou tonu, ā, ā tātou whānau, ā tātou akoka e akiaki ki te, ki te whakaputa i tērā taha auaha, arā, kia, kia riro mā rātou anō wā rātou whakataukī e tito, ā, kia, ehara i te, kia para anō i te reo. Ko tēnei para ko te, ehara i te tākaro, ekari ko te, te raweke anō i te reo. Kia kaua e, kia kaua e waiho te reo hei reo. Ā, hei mea totoka, kare mātātau anō, arā, mā te reo ōpaki mate, i pēnei hoki mātou, kia wā katoa, nā ka puta tētahi kupu, anā, ko tērā e whākai ana i tētahi wairua whakatoi kia whakahoki anō i tētahi āhuataka hei tāpiritaka ki tērā, nā reira ko tērā te taha auaha, he ka, ka tipu tērā, ka mutu, ka taea e ahakō. Ka koro tuku iho mō kā karakia, mō kā kaha rānei, ka koro nehe, ka taea e te takata wāna ake te tito, wāna ake te tuhi. Nā reira, ko tērā te tukuka o te ika, o kā tikaka ki te hī ika, kāore ko te ika, mēnā ka whai i tērā o kā whakaaro pāka, arā, ka tuku atu i a rātou Ka taputapu mā hei āwhina i a rātou ki te whakaraweke i tō rātou ake reo. Kāore i te tuku noa i te reo kua tōtokohia. Koina tāku. Nā reira, he tau te whare. Hei runga i tērā whakaaro, i whakaaro au mō tēnei mea, kei whea te wāhi ki a Ngāi Mātātahi mā i roto i tērā āhuatanga? Ko tēnei mea te, kei te puta mai ngā reo tīhau, ehake, Twitter, ērā momo, i runga te reo Pukamata, ki te kaha ake i te whakamahi o te reo i runga i ngērā paepae, ā, engari kei, kei reira tonu tētehi hunga e whakahē ana te whakaputa o tērā o ngā reo, ahakoa, koirā pea te āhua te, te reo auaha e kōrerohia nei e koe, i te mea,

Kāre au te. He aha tāu e kī nei? Kāre au. He haere tonu te rangata i. E tika tonu i tōna reo? E aha. Mehemea ko te taha auaha kei roto rā. Nā, ehara i te mea ko te whaka, mēnā kei, kei te kōhuru i te reo, he rerekē tērā. Engari, kia pau e tuku tō tātou reo kia kōhurutia. Ka tahi. Ekari, ko te, mehemea kei a rātou. Kei a rātou ka tikaka whakaraweke i te reo, ā, ka māori tonu te reo i te mutuka, arā, kei reira, arā, kia, kia tika te reo, kia rere te reo, kia māori te reo. Mēnā kei roto rā te wairua Māori, ahakoa te horopaki hou, ahakoa te horopaki o te ao kōmiro nei, kei te pai tonu, nē tērā kia ora ai te reo. Ui. Mena ka totoka te reo, e kore ka rakatahi, ka mātātahi e rata atu ana ki tērā reo hei reo mō rātou. Nā reira, ko tērā te arataki o kā reo katoa o te ao, he tika kia noho tonu te wairua Māori, te mauri Māori i roto i te reo ka hakā, ekari,

Me opaki, meheme ka maroke ka ohawa rawa atu, eh, ko tatou katoa kei te mate i te maroketanga. Na reira, ae, me kahau, me takoro ano tatou i a tatou, a, kia puawai ai te taha auaha te wai. Kaua, kaua. Papa i te kaua. Kei nguware, kei nguware.
Ko tērā, he reka anō te reka, ko wai au ki te whakahē i tērā āta tangata. Nā reira, mēnā ka pārekareka ki a koe, whāia, whāia tērā huarahi. Hei ngūware,
he tohu pai kei te ōrero atu te reo. Mēnā rā, mēnā rā kei te hangaia mai e ngā mea tamariki wā rātou ake kīwaha, he tohu kei te pīrangi tē rātou te reo, he tohu kei te hiahia rātou ki te whakahāngai i te reo ki tō rātou ao, ka mutu ko ō mātou reo rerekē noa atu i te reo o wēnei noho ake nei. Kāre kore he rerekē noa atu ō rāua reo i tohua mai i a rātou. Nō reira, koinei, koinei te mahi a ia whakatipuranga, he hanga tupu hou, he whakahāngai i te reo ki tōna ao. Kia ora kite i te mate o tērā. Ko te mate o wēra e whakatakē nei, kua kōhatu kē ngā whakaaro. Ko te mate o wēra, kei te tika tahi. Pēnei tētahi tokorua e noho mai nei. Kei te kia whai ake o mātou ina ngaro i tō rātou. E kōnei ko te auaha, ko te aha noa iho. He auahatanga noa i pahawa i tērā, engari.

kia māmā te huka pakeke, kia kaua e waiho mā te arero kohete koe e āki i kā wā katoa. Hei tauira atu, he wā anō ko te wairua o te māmā e toko ake nei i roto i au kia kohete atu ki i aku tamariki. Ka puta ētahi reo rerekē, rerekē nei, ā, me taku te, te hiahia tuatahi ki te whakatika i a rāua. Te nui ko te wā, kai te pērā au. Ekari he wā anō, he wā, he wā anō, ā, he wā anō ka, ka tuku au i a rāua kia rere. Ā, pēnei te, ā, kua rō mātou i kā mihi o te pō, kau, kua rō mātou e tuku mihi atu kia, kia, kia mātou anō, Arā katahi ka puta mai i tētahi kōrero kupu i a Takuta Mai Titaku Pōtiki ko tana aros, aros, aros mō te nu, arā, māmā nui, kua, te hē hoki o tēnei, te nui o, o te aroha ki a koe. Aros, he Z kei te, kei te pito. Ā, ekari i te mutu kei iho i whakaroa, kei te pai tērā, mehemea kotahi te kupu e puta pēnei ana i a rāua, ā, ko tērā te whakatinanatanga o te whakaaro, i tērā wā, kei te pai. Nā reira ināianei ko te aro nui atu i tō kī, um, hoi anō kei te pērā haere um, te wairua, he, he mea whakakahau, he mea, ā, uh, kia, kia hiki anō te wairua. He mehemea ko tērā nō iho te reo e kōrerohia e rāua, ka raru. Ekari he wā anō ka noho mai, ā, ka puta i a rāua ētahi whakatau ki nā rāua anō, nā rāua anō i, i, i tito. Nā reira ka mōhio au, ā, ehara, kāore, ehara i te mea kei te. Ko tērā anō iho te taumata o te reo ka kōrerohia, he wā anō ka, ka rawekehia te reo. He reo pātuhi ngā wā katoa o te reo. Ā, e ka, nā reira kia, kua, kua ora au i te kiteka atu i ērā atu wā ka noho ā, aku tamariki, ā, me, me tē, tē, tērā wairua, arā, te tino māramataka, he tino Māori te whakaaro. Māori ake i ōku whakaaro, i te mea ko te reo Pākehā, Tōku reo tuatahi. Ā, ka puta ētahi koroia rāua me taku ētahi wā, kāre i te nui ko te wā, engari ētahi wā, me, he oraka, he, he oraka kākau tērā i te mōhio au kei te pai, kei te ora tērā reo. Ehara i te mea me matatau rawa, me eke ki te taumata, me aoraki rawa te, te taumata i, i te ao, i te pō. Not very high, no. Teka. Ka mutu kei tēnā horo, ae. Um, i ruka anō i te kākau maha ki a rātou. Ko te, te teitei o te ao. Kei te uh, hoki au uh, ki tō pātai tuarua. Yeah. Uh, ko tā mātou rautaki, uh, ah, me pēnei ake, te tīmatanga uh, i a mātou wānangana me, me pēwhea, Ka mōhio mātou, ki te kore e aro atu ki te reo o te kāinga, he moumou taonga ngā mahi katoa. Engari ko tō mātou iwi, kei te titiro noa iho ki ngā mea kei mua tonu i a rātou, nō reira e hiahia ana rātou ki te whakangungu i ngā mea ka noho i te pae. Nō reira koinā hoki tētahi wāhanga matua o tā mātou rautaki. Tuarua, e hāngai ana ēnei whakaaro ki tā ki ō Tīmoti, ā, āwhinatia te hunga e hiahia ana, nō reira ko ō mātou kura reo, ā, ā mātou wānanga ā, ā iwi, kei te kohikohi i ngā mea e hiahia ana ki te reo, ki te wāhi kotahi, ā, ki te whakaako, ki te, ki te āwhina i a rātou. te wāhanga ki te, ki te rangatahi whai pukupuku anō hoki tērā, i te rongo koe i te reo o te tamaiti, ā, ka tino ngākau nui, ka mōhio koe, ā, kei te ara tika ahau. Engari, kāre anō mātou kia, kia whakatū i tētehi kaupapa e aro pū ana ki te reo o te kāinga, engari,

No to, no tau iwi ano ra hoki. Te iwi o Raropoho nei, ko taua iwi. Engari pira wetahi mahi ka patu i te wairua o te rangatahi. Ne. E ngana nei te rangatahi kia tika i a ia. Ka tu atu ko nga peu matou ka takahina. Na kura tetahi mahi o Anea. A, engari kei te, kei te whakakaha maru i a matou ki to mao papakire. Kua koina tētahi o taku pātai ki nā iwi, he aha te wāhi e whakatau ana e tātou? Ina, e āhua tana e kite nei au, ā, nā te mea e hiahia ana te katoa kia whakaora te reo i ngā wāhi katoa, paepae mai, kāinga mai, kua āhua wāwāhi memeha haere ngā rauemi me ngā. Ngā kaha katoa ki aua wāhi kotahi, ā, wāhi katoa, nā, ka mate te katoa. Nō koirā tāku mehemea he pai ake kia whakapau kaha ki tētehi wāhi kotahi ki te tuatahi, ko, ki ngā wāhi katoa rānei. Koirā te, te wairua pea o te, te pātai. Ā, he. Koina hoki, ā, he wawata nui. Kia whakaora i te reo i tēnei reanga, i ngā wāhi katoa ā, nō reira ka tika tāu e whakapau kaha ki te wāhi e mōhio nei koe ka ora te reo ki reira. Nō reira, ko te whakautu māmā kepe ko tā Tīmoti. Āwhinatia te hine e ngākau muri ana i tēnei wā, ahakoa Pākehā mai, Māori mai, kua puna tau mātou, ko te hunga e karawhiu ana i te reo i ō mātou marae huhua, kei te manaakihia rātou, ko te hunga e whaiwhai ana i a rātou, ā, puna anō hoki, ā, me te hunga rangatahi anō hoki, ngā mea e ako ana i ngā kura kaupapa, parekura, ngā mea tū manu kōrero, ā, ko ngā roto nui ka haria ērā ki ngā kura reo, kei te, kei te mōhio pai rātou ki te reo ināianei.
Ko te, whakaaro nei au, kei te tika tō kōrero, kāre taea e ngā, e ngā iwi, e ngā rūnanga iwi rānei, nā mate katoa te reo Māori te whakaoranga e kiko. Koira te tikanga o taku pātai ki a Hana mō ngā moni, ahakoa ahua mea nei tēnā pātai, engari ko te tikanga o taku pātai ki a Hana, Nā te mea, he iti noa iho ngā moni e wātea ana ki ngā rūnanga ā-iwi ki te whakahaere i ā rātou rautaki reo. Ka mutu ko te tahua pūtea te tāhuhu o te mātauranga, i kī nei te Community Based Language Initiatives, me te tahua pūtea o Mā Te Reo. Atu i wērā tahua pūtea e rua, me i waua ka kitea wētahi atu tahua pūtea e āhei ai ngā iwi ki te tone i wērā moni hei whakatū kura reo, hei whakatinana i ā rātou rautaki, nā reira, nā Hānai Hari te mea, ahakoa ahua mea nei tēnā pātai, ko taku pātai, ko ngā iwi kei te whakawhiwhia ki te hia miriona tāra, e hia te nui o wērā moni kei te whakapaua ki te reo? Nā te mea, ko te mahi nui kei a mātou, o hoi ana kia kōrero nei au mōku, ko te mahi nui kei a au, ko te wero i ōku rangatira, Kia ara nui mai ki te reo. Me he wai Māori te reo, kua pai noa iho. Kua hia miriona tāra te whakapau e taku iwi ki te reo. I te mea ko te wai Māori hei te mātarai o ngā whakaaro, ko ngā kerēme Tiriti, ā, ko ngā whenua, ko ngā ika, i te mea, i te mutunga o te rā, ko ngā ika, riro mai ana he moni. Whakapaua he moni ki te ika, ka riro mai he moni. Whakapaua ana he moni ki te reo. Kāre he moni e hoki mai ana. Koia, kei te pērā kē te titiro a ngā rangatira o ngā iwi. Nō reira, ko taku hē kia haere ki te Iwi Leaders Forum hui, me te kī atu, Anei mātou nā mea tamariki, tā mātou inoi, tahuri mai ki te reo, ahakoa kei te kī mai ngā heamana o ngā iwi, āe, ko te reo te kaupapa nui kia kōrero Māori a Ngāti Kahungunu, Engari kia tae roa atu ki te tau e whakatauhia ai ngā budget mō te tau, e hei, ka taka te reo ki raororoa atu. Engari koirā te mate kei a mātou. Nō reira, ko te tūmanako kāore rātou i te pēnei i a mātou, ehara te, ehara te pūtea i te raru ki a mātou. Ko te hiahia, ko te hiahia anō o te iwi tonu ki te whai, ki te whakatutuki ka whai, ka, e kaha whakahuatia e rātou, ekari e. ā, ahakoa te kupu e kare anō te, te mahi. Nā reira, ka, he nui tonu te pūtea ka tuku atu, ā, ka tukuna atu ki, ki kā whānau o Kāi Tahu, me kā tākuta e whai ana i te Pane Kiritaka, ka utua ka tōhea ērā haerika me ērā mea e te iwi tonu, ā, nā reira, ko tērā tērā, ehara te pūtea i te mate, ā, I te tīmatanga kāore te iwi i aro mai, rua, tētahi tau, i, i reira rua tekau mano, rua tekau mano tāra i pau i a, i te iwi tonu, mō te katoa o te tau, mō, mō koutou papa reo, engari ināianei, kua, kua, kua pai, engari ko te, kāore tonu te iwi i te aro mai. Kua he, ā, ko te pātai, ā. He rautaki tō Ngāi Tahu, rautaki reo, ana e mātua kau ana ki ō rautaki? Āe, āe, 1000 kāika, 1000 wawata, ko tērā te rautaki i te tau 1995 tērā rautaki i whakareohia, ā, i, i, i whakareohia te rautaki, i whakamanahia e te Rūnanga o Ngāi Tahu, ā, i te. Tau 2000, ā, toru tau whai muri mai, i whakakorehia e Te Rūnanga o Ngāi Tahu te tari e whakahaere ana i tērā kaupapa, i te mea kāore rātou i kite i te hua i roto i te toru tau. Kāore te reo i whakaorahia i roto i te toru tau, nā reira i whai atu rātou i a kaupapa kē. Kei te ora, kei te haere tonu te kaupapa o te reo, ā, o 1000 kāinga, ā, ekare i huri kē atu rātou ki kia kaupapa kē, ā, ki te, ki te tokoiti, i whakapau, ko te mahere tuarua kia whakapau i te moni ki te tokoiti. Ā, hoi anō, he hua kei te putaputa tonu mai, 15 tau ināianei, 13 tau, 5 tau, ā, mai te tīmatako o tērā kaupapa ināianei, tērā pea koa i roto i kā, Megan, pēhea te rahi o kā mea haere ana ki kā kura reo kaikau, 50 kā tamariki? 30 ka tamariki, nā reira ka haere ā-whānau atu, 30 ka tamariki e kōrero ana i te reo, ko te reo Māori te reo tuatahi, ā, he mea tuatahi tērā i roto i te iwi mō ēhea kē nei ka tipuraka. Kare, 15 tau kia 50 ka tamariki, ā, he hua tērā. Ā, mehemea ka, ka whakaaro, ka, ko te whakaaro mō te wāhi, Ki au nei, Kaika, Kamutu. Ko te Kaika te oraka o te reo. Kei te Kaika te oraka o te reo. Tēnā ka whakaarohia te wā, arā, ka moe atu i te, te wāhi ki te wā ka puta mai te hua, ā, ka wewh, ka wetu kau tō whakaaro kia rere atu ki ērā wāhi me ērā wā. Ā, hoi anō, mehemea ka moe ērā mea e rua, ki au nei, ko, ka, Ko tēnei hoki tētahi te aroha o taku mahi rakahau, ā, kāore he wā e tūwhera ana i te hinekaro te takata me tōna kākau, nui ake i te wā o te whānau takamata pēpēti. Nā reira, ko tērā te wā ka, ka rite, ka rite kā mātua, tāne mai, wahine mai, ki te whakarerekē te katoa o te ao kia ora anō te pēpi. Te whānau taka mai o te pēpi ki au nei, ā, ka, ka mahi, ka pakeke, ā, ka huri ka whakaaro, ka pakeke i o rātou ake oraka ki te oraka o te, te pēpi, ā, me ka manako i, i, i waiho noa ki rahaki. I roto i tō rātou poraka, ka tino kā mai te, ka muramura mai te ahi o te manako mō te oraka o te pēpi. Nā reira, ki au nei ko tērā te wā, mehemea ka whakapau ki tētahi wā aro, me mātua aro atu ki te, ki tērā āhuataka, arā, te whānau, te, te, ka marama i mua i te whānautaka mā, ka mātua, me te wā he pēpi tonu. Whakapau kaha, whakapau pūtea ki tērā mea, whakatukuna ka akoraka, ka akoraka katoa ki a rātou, ā, mō ka tika ka tuku reo, ā, mō te arotake te reo i te kāinka, mō ka kiwa, ērā mea katoa, nā te mea ko tērā te wā tino hiakai ana kā mātua, ā, kia whakarite i tētahi mahere kia māmā ake te wāhi ki te tamaiti i te wāhi i a rātou.

karekau ana he takua pūtea e awhi mai i te wāhi i whakaaro ai au, āe, kei reira he moni. Ko taku pōhēhē e taea ana e au te kapo atu ki tērā moni, anake te kore au mō ngā, ngā, ngā guna, ngā iwi hoki, koirā tāku e kī ana, ko te rautaki. Ā, e mōhio ana au, o Tainui, kei reira he rautaki reo, ana, nā Paraone rāua ko Raukura tērā. tērā rautaki, ana, he rautaki pai ki au nei, engari, ā, kāore anō kia whakamanahia. Nā, kāre au i mōhio he aha i pērā ai. Ā, i te mea i te tau 2011, ā, koira te tau tuatahi i kī mai e ngā rangatira o Tainui, te tau tuatahi i kite ai he, he profit, o ngā moni hoki mā, ngā toenga moni, ērā momo, o ngā moni koko rākau i waenga ai. I tāutua tā Anake ka pai, arā, he nui rawa tērā, ērā toenga moni. Anā, kei whea te waha mō ērā moni mō te reo? Anā, hei te tau 20 tuangahuru, ā, te tau i whāiti e Paraone Raoharaukura tērā rautaki reo, anā, Kua kite au i te, te pepa he tauki runga, runga, rua tekau, atua ngā uri. Ko au e titiro ana ki tērā, kua whakamanahia tērā e tētehi, e tētehi poari, aha rānei, nō reira he aha te take. Kei raro iho tonu te reo hei kaupapa whai mā te iwi. Whaia, he pai te whakarongo ki tā Kaitaku mahi. Umm,
i tēnei wā, ko te mua tonu i te rōpū whakahaere i ngā whakataunga Crane nō Hauraki, tēnei kaupapa ko te reo, ewheki nei i mua tonu i a rātou. Ā, i tono a māua, ā, ko tōku tungāne a Korohere, kia haere atu māua ki reira, ā, āwhina atu ai i tēnei kaupapa. Engari i tō hui tuatahi mea atu māua ki a rātou, E hoa mā, e ekare mā, ki te kore a Hauraki e kotahi i tēnei kaupapa kua wehe atu māua. I te mea, tekau atu i te tekau mā rua ngā iwi e noho atu ana i Hauraki. Ko aua iwi katoa e heke mai ana i ngā waka e rima. Nā reira, pēwhea e tutuki ai ngā hiahia, ngā wawata o tērā, o tērā? Tira. Kei waenganui hoki i a mātou ko ētahi e pōhēhē atu ana e ora pai ana te reo o tērā iwi, o tērā iwi, o tērā, tērā iwi. Ko roa korere e rangahau ana i te reo ake o Hauraki, me tana kite atu e hē ana tērā, tērā whakaaro. Ā, nā reira, i, i te āta whakarongo au i tēnei ata ki a Hana e kōro mai ana mō te mita, mō te mita o, o, o Ngāi Tahu, ā, me taku mīharo hoki, i au e noho mai ana i konei, te whakarongo atu ki ēnei nā, e noho mai nei, kei te rongo atu tātou nē, ko rātou tonu ngā mātāmua, ko mātou ngā mātāmuri e whaiwhai atu ana i a rātou. Ā, nā reira, ka hoki atu au ki tāku mō te mita, koira te hiahia kia, kia whai mita tonu i a iwi, i a iwi o Hauraki. Ki ahau nei he ko te rere hua tonuti ia. Me taku whakaaro i a au e whakaingoatia ana ki a Hana, ko tātou tonu te Māori e mīharo atu ana ki te tāngata nō Wīwī, nō Utaari, me tō rātou reo me te kī atu, Ū, taea. Engari ki te whakarongo tātou ki ō tātou ake mita e whakahē atu ana, e whakaparohako atu ana, kei te hē rawa atu tērā ki ahau nei. Ko tātou te Māori me whakaae atu tātou ki a tātou, me whakamānawa tātou i a tātou anō. Hoi anō kei te āhua karo atu konei i tēnei wā i te tau i pātai mai. Wena, Um, ko tāku e whakapono atu ana ki te kore ngā rangatira o Hauraki e kaha tautoko mai i tēnei me te whakarauoratanga o te reo i Hauraki, ko kore rawa ngā whānau, ngā iwi e e whakapono mai, e tahuri mai. E tika ana tā Tātere e hari atu tēnei kaupapa ki te Iwi Leaders Forum ki reira, ā, matapakihia ai. Engari, ā, ki te kāinga, ō, kua ki raro nei e māua i te hui tuatahi, āe, me, me whakaraua rā e Hauraki ōna ake reo. Engari, i tēnei tau, i raro rā, ka whakahokia mai pea, ā, tōna whā miriona tāra i te whakarauora reo i Hauraki. Engari, ko te mate, e whakahua e au tēnei kōrero, konei, e ora te whakaperi, e mate te whakawehe. Kei te hēhē a Hauraki ki te noho wehewehe tonu i a rātou anō ki te group name, nā reira ka tino mate, ka tino mate mātou i tērā whakaaro, nā reira e whai, e whawhai atu ana mātou i tēnei wā kia noho piri tonu a Hauraki. Ko tā mātou rautaki ko te whare tāhuhu kōrero Hauraki. Ā, mō tōna 15 tau a Korehere e whakahaere ana i tēnei rautaki a mātou. I tēnei tau tonu, kua piri a Tīmāka ki te wā roa o te aro, kua whakahaeretia ngā akonga akoranga reo pēnei i te pūtaketanga ki te autakitanga, kua whakaaetia mō te tau e tū mai nei, mō te pīnakitanga hoki, ka rere e ora ana hoki mātou i reira. He wāhanga atu anō tērā rautaki kia whakatū mai i te kura ā-iwi, ā-iwi anō i roto i ngā riri whakauārai o Hauraki.

Nā ko tētahi atu kōrero, ā, i miha mai ki tā Hana i kī mai, anei ngā rangatira o tōna iwi e matua whakaaro ake ana ki te āhuatanga o te kei me te NG. Ā, kāre koe kei ia iwi. Ō tātou ake rangatira. E whakaaro ake ana, kāore rānei te whakaaro ake ki tō tātou reo me tōna oranga, me ngā nekenekehanga. Ā, kei te pērā anō hoki tōku iwi, ā, kei reira hoki ētehi kāri te paku mōhio ki te reo Māori, engari hei te mutunga o te tau ā-pūtea nei, ka whakaarotia, ka pēhia rā. Nō reira, koinā hoki tētahi wāhanga matua i te tīmatanga o tā mātou rautaki kia, kia kohikohia ngā rangatira o tō mātou iwi e, ehara i te mea e ū rawa atu ana ki te reo, engari e whai whakaaro ake ana ki te reo. Kia mōhio ai, hai ngā tau ka heke, ā, ka āwhina anō hoki ngā mahi. Engari, i miharo ai ki tērā kōrero, ā, me whai rautaki anō ki te āta, ā, ki te āta whakakōrero i ngā painga o tō tātou reo i te taha o ērā o ngā rangatira, ā, Kia mōhio ai, ā, he reo rangatira ka tika hoki.
Ā, pēnā he kua tuwhera ināianei ki te whakamihinga, pēnā he pātai rā koutou, i tēnā, kia. He pātai tāku. Ā, e kōrero ana tātou e pā ana, e pā ana ki te pūtea, ki te taha o te kāwanatanga. Engari ko te pūtake o taku pātai e hāngai ana ki te kāinga. He pēhea te āhuatanga o ngā kāinga ināianei? Nā te mea kei te whakaaro ahau nei, mehemea kei te, kei te māuiui tētahi karaua puia, tēnā pea he uaua mā te tangata kotahi te manaaki i a ia, nā reira ka hūnuku ia mai e toru marama i tērā whare, i tērā whare, i tērā whare. Tēnā pea, ko tētahi o ngā mate i kite ana hāu i ngā kura reo, Pai te mahi i te kura reo, hokia atu ki te kāinga, kua huna te reo. Kua hoki atu nā kaumātua kuia ki ō rātou atu kāinga, tēnā pea ana kia kaua e pau, whakapau pūtea, ka tahuna nā whare o nā kaumātua, kia, ana, kia riro mā te iwi rātou e poipoitia ki, ana, ka kawe atu taua reo ki te kāinga. Engari ko tāku, he aha te āhuatanga o nā kāinga e kōrerotia nei, he whare Pākehā, he aha atu? Oh, mehemea kei te whakaaro ki Ōtautahi, ko te nui ka kei te pakurui tonu. Uh, kare anō kia whakatikahia tōu, kare anō kia whakatikahia tōu, um, kei waho atu koe i tōu, ka tahi anō ahau ka nukunuku atu mai tētahi pito o taku whare ki tētahi atu. Uh, nā reira, ko ka kāika ki Ōtautahi. He whare Pākehā, well, he tapuka anō, hea? Tērā, he tapuka anō te tapuka. Ahakoa te āhua tapu o ō mātou whare, kei te noho tonu i te whānau, kei te kōrero tonu i te reo. Ahakoa he piere i te pā tū, ahakoa kāore he kāute e mahi ana, i te kōrerohia tonutia te reo i roto i kā tāu wahipa. Ā, nā reira, ehara pea i te, ehara pea i tērā ā, tikaka whakawā, i te tikaka tika kia, ha, kia, mēnā kei te rapu tātou i te tohu o te, te orako o te reo i roto i te kāinga. Ā, i ruka anō i te āhuatako o te whānau, i ruka anō i te āhuatako o te hapori. Kāore. Ko au anake, tokorima mātou i kua i te pōtiki, ā, kāre kore ki te whakaaro koutou nā whai anō i pēnā ai, whai anō kua i te pōtiki o te tokorima, ā, ko au anake te mea kua roa nei te reo Māori. Tekau mā toru ka mokopuna, ko āku anake te tokorua, ko rāua anake ka mea kua roa ana i te reo Māori hei reo tipu, hei reo kōrero, Kei te ako tētahi irāmutu, kua eke tētahi o aku irāmutu ki tētahi taumata. Nā reira, aha ko te whānau, aha ko te kāika, ko te tohu i te mutuku o te rā, ko te tohu o te ora, ko te reo, me ka āhuatanga o te kāika, aha ko te āhua o te kāika ā-tinana nei, ā, ko te manako, ko te manawa o te, o te whānau tonu ki tōna reo, ko tērā anō iho te, te, te, te tohu. Ā, i whakarite au i tētahi atu whānau, hei whānau kōrero ki aku tamariki. Kei te karakahia ēnei paua, paua timoti, paua wharenuia, ā, ahakoa kāre i a rāua te whirika. Ā, kua taku kore ki ēnei te whakatau. Ā, koina, ā, ekari, ā, kei te mō, ā, taku hoa tata, ā, ā, ā, Charis, kia ora, he ahoa tata ōku, ā, ā, Charisma, ā, i tipu ake aku tamariki āna ko, ko ia, ā, te hākui. Ko wana tamariki he kaihana, he karakata, e, eha, kāre he, he, atu i te Kai Tahutaka, kāre, ehara i te mea he He whakaatoto nei, ekari i whakarite au i taku whānau reo Māori hei kāika reo Māori. I āta tirohia te ipurakī a KMK, Destination Reo. Kua kitea tērā e koutou? Destination Reo. He wāhi i ruku i te ipurakī. Mā koutou anō e whakarau atu, e whakarau atu Ka wāhi e mōhiotia nei e koutou he wāhi e tautoko ana i te reo Māori, ahakoa he hokomaha, ahakoa he he tākuta niho, ahakoa he he whare pukapuka, mēnā he takata kei reira e koro ana i te reo Māori, ka kua tūhono atu ki a Google, ki kā mahere mahere mahere whenua Google, nā reira ka haere te whānau kia kite ai kei tēhea toa A te takate e mohu ana ki te reo Māori, a ka, na reira i, a, kare au i haere puka noa ki te rapu i taku kaika, na, kaika reo Māori. Ko, na, tena, ehara te kaika i ka pātū o te whare. Ko te kaika me te whakatipu i te kaika, a, whakatipu i te reo i te kaika, ko tērā te wāhi Kā wāhi katoa e haere ā-whānau nei tō whānau. Nā reira, me rerekē, kau e whakaaro whare tapawhā nei, whakaaro kāika nei, ko tērā te kāika reo. Nā reira, i au, i a aku tamariki e nohinohi ana, i haere au ki tērā taha rānō o te tāone ki te hokomaha o Countdown, e mōhio au i tokorua ka kaimahi, he kaimahi noa ekari he kaimahi reo Māori. Kia kāre aku tamariki i te mōhio he hokomaha tata atu ki, tata ake ki te whare, ekari taku taika atu i kite atu aku tamariki, a, ara i te reo Māori e ora ana i tō māua, i tō māua kāika. Nā reira, me, me pērā pea. Pēhea te āhua taku o te kāika māu anō tō kāti e whakarite. Tahia tō marae. Kia ora.
Kia ora, kia ora koutou. Hana, ā, āhua whakautu koe i taku pātai, te āhua ki a Ngāi Tahu, nō reira ka whakahāngai au i taku pātai ki a koe. Tātere, atu i te kura reo, ā, atu i ngā kura reo e whakahaerehia ana i waenganui i a koutou, he aha ētahi atu kaupapa, ā, e whakahaerehia ana hei whakapakiri i te reo i waenganui i a koutou?
Nō te tau kua taha ake nei, i whakatūhia e mātou tā mātou kura tuatahi, āwherite nei ki te kura o Ngāti Raukawa, tuwhera ana ki te motu, engari ko te nuinga o ngā kaiwhakaako nō Kahungunu, tokoono pea, tokorima, hoi anō, atu i tērā kei te tautoko a Ngāti Kahungunu i te kurere o Waimārama, kua 25 tau hei te tau e tū mai nei, Kua whā tau tōna whā tau pea mātou tuku ana i ngā, i ngā, i ngā uri o Ngāti Kaunga ki Wēra. Ā, ka, ka tahi anō ka mutu te arotakenga o tā mātou rautaki, ā, i whakarewaina i te tau 2000, 2006, ka mutu ko Ngāti Kahungunu tētahi o ngā iwi whakamutunga ki te hanga rauemi hei whakaora i te reo. Engari ko te, ko te, ko te hiahia nui i puta i te arotakenga o te rautaki, ko te hiahia o ngā uri, te reo ake o Ngāti Kahungunu. Ka mutu, ka raro mātou kia, kia whakatau he aha hoki tēnā reo. Engari e kitea ana kei te hiahia ngā, ngā mokopuna, ngā mea tamariki uh, kia rerekē atu rātou ki wētahi atu, kia tū i tō rātou iwitanga. Engari mō te reo, mō te i, mō ngā iwi pēnei a Kahungunu, kua neke atu pea i te hononga whakatipuranga kāre kōrero Māori ana, he mahi nui te ketuketu haere i ngā tuhinga o mātou tipuna me kore e kitea wētahi Kahungunutanga o te reo. Nā reira, e, e, e mahara ana au, tērā pea ka tekau tau te roa te kaupapa rangahau, whakapau a Te Hiamoni ki tēnā kaupapa, oti rawa atu te kaupapa, kua hanga noa i te wīra. Kua hanga noa i te wīra. Ā, ā, ko te reo o Kahungunu, ko taua reo i kōrero nei tātou i wēnei rā. Nā reira, ko te mahi nui mā mātou, nā te mea ko tō mātou rohe ka tīmata i ngā whare rata, whakawhitia atu ki te wai, ā, tētahi wāhi kei waenga i Te Wairoa me Waikaremoana, ana ka heke ki Te Wairarapa. Nā reira, 68 o mātou marae, ā, me taku whakaaro ko te mita iwi he mea hou nōnā nō nei tēnā kaupapa. Ā, kāre kore, ā, he kupu ake wā tēnā kāinga, ā, tēnā kāinga i honoa, nō reira, ko te mahi pea mā, mā mātou ngā mea tamariki o Ngāti Kahungunu ko te noho, te rau, te, te kohikohi wērā kupu, wērā kiwa me te whakatau, anei te mita o Kahungunu, Nō nā, nō, nō Rākaipaaka tēnei kupu, nō Tamatea tēnei kupu, nā te mea, ā, he, he kaupapa nui tērā. Engari kāore pēnei ki te hanga noa i te wīra mēnā rā hei te whai noa iho i te reo. Ka pai. Ā, kei tō mātou, ā, rohe, ā, i te tau 2007 i whakatūria e mātou he pō whakanui i ngā me, e uhu ana ki te reo a kaumātua, ngā kaiako o te tau. I tērā tau, te tau o muri, ka rongo ake ngā Pākehā, te hapori whānui, oh, i rongo mai mātou i whakatūria e koutou he pō whakanui i te reo, kei te hēhē hoki mātou ki te whakanui i te reo. Mai tērā tau, tae noa ki tēnei tau, e pahuri mai ana, ka whakatūria he pōtohu reo Māori. Ka ko tēnei pōtohu reo e akiaki ana i te hunga e mahi ana i te reo, e akiaki ana i te hunga ka rino kia whakaaro ake ki te reo engari, Kei reira pē te tautoko, engari kāre anō kia kite atu ki whē tautoko ai. Nō reira, ko tēnei pō tohu reo, he nui ngā hua kua puta, arā noa atu ngā kura auraki e whakaaro ake ana, e whakahaere ana i tētahi tūmomo akoranga o reira. o matou nga pakihi i te taone o Tokoroa, o Putaareru, o Matamata, o Te Awamutu ranei, a, kei te whakaaro ake kia reo rua nga tohu i roto, a, i pera ano hoki a New World, a Tairawhakanuia e Te Taura Whiri i nga tau kua pahuri ake. Countdown, a Pedro Electrical, ērā, ērā mea katoa. Mā reira ka kitea atu ngā Māori huri rau nei i te tāone, oh, he mana nui tō tātou, tō, tō, tō tātou reo. Kātahi ka uru atu ki ngā karaehe. Mā ērā atu momo mahi ka ahu, ka āhua rahi ake, ā, te manawanui ki tō tātou reo, nō reira koinā hoki tētehi āhuatanga, tētehi kaupapa kāre pē te tino, tino kitea atu. Atu i tērā ko te Kure Reo ā Tau, ā, ngā wānanga ā iwi i whakahaeretia ia i ia marama, ā, te kohikohi i ngā kōrero kaumātua, Nō reira, kei tō mātou tari tētahi pātaka whakairinga kōrero, kāore anō kia whakarāwekehia, kia whakaputa i tētahi tūmomo rauemi engari kua nau i tētahi wāhi e mahi ana mātou.